Rera tinokuchingamidzai apo nhasi tichada kuti titsanangure kana kuti tiexplain pamusoro penzo rinoti vakafa havana chavanoziva tinoona kuti vanhu vazhinji vane mubvunzo muzhinji woipapo kuti tinomborevei kana tichiti vakafa havana chavanoziva toziva kuti pachidzidzo chese chatichaita nhasi tichakwanisa kuburitsa pfungwa dzingagona kunge kutibatsira iye zvakagona kuva nekujeka kwatiri tose saka mero baba ndoda kutanga nokubvunzai kuti munoti kudii pamusoro pekuti vakafa havana chavanoziva kana kuti regai titangire pakuti mutitsanangurire kuti kana munhu achinzi afa zvenge chimborevei pamanzwisisiro enyu
Tinokutendai baba. Eh, regai nditsanangure. Ndichatsanangura ne different two different dimensions yekufa. Yekutanga yacho tinotaura nezvekuti kana munhu achinzi afa zviri general unozikanwa nemunhu wese. Munhu kana achinzi iye afa kuparadzana kwenyama nyama yatiinayo inova flesh nomweya eh, ndo kufa kwokutanga kunozikanwa nemunhu wese kuti munhu uyu afa
ndokubva ndapamidzirawo ipapo tichiri pachenaraoni definition iyoyo tinoona kuti panonzi pafa munhu mweya wekufema kana uchinge wadzokera kumusipi tinoona kuti pane zvinoparadzana eso nebhodhi zvinobva zvatopesana ipapo zvoreva kuti ebhodhi tine nzvimbo yekuiisa eso ine nzvimbo futi yaichaita sei yaichaenda but izwi rekuti death rinenge ratopronouncwa ipapo That's the general warning yatinonzwisisa nayo ndongotsinda zvanga muchitaura chokwadi ameno the second one yanga muchiti since mune maangozi akatowanda eh, the second angle yokufa inova yatingati isusu spiritual death spiritual death ndoyokuti iyo kana munhu afa pane yei first engo yatinotaura nezvayo kufa kwekuparadzana kwenyama nomweya iri spiritual engo anenge asina kufa kureva kuti kufa kwandava kutsanangura pane izvi izvi kufa kwemweya final destruction yomweya iyoyo iyo ndiyo inozoitwa patingati isusu pafinal judgment kuti munhu kana zvino izvi achinzi afa kana kuti eso zvainonzi yafa inenge yaita sei kureva kuti pafinal judgment after second kano iyi pane yatinoti isusu final punishment pafinal punishment ipapo pane two ways kuti right wanga uchiseva during your life wanga uchiseva uri under which kingdom which kingdom okay. kunova kuti pane matwo kingdoms atinokwanisa kuseva nethis flesh okay. first kingdom inova the kingdom of light Then the second one, the kingdom of darkness, inova kingdom yadevil. Osaka apa mamboedza kutaura kuti ndosaka tichizonzi ipai upenyu hwenyu kuna Kristu. Saka vanenge vachitaura nawo Yesu.
Yesu. Osaka so yakanga yapiwa kuna the devil iri kuenda for your destruction.

This is the life iri kuenda this is the second second story to tell you.
Saka kuti chirongwa chedu chifambire mberi zvakanaka chada kuverenga ndima yacho tinaiwana kuna muparidzi 9 pavhesi 5 saka tichati verengei ipapo kuti tikwanise kufambidzana nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina nokuti havacharangarirwi 6 yoti rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva chiguma so tinoda kuti tichiongorora manje kuti kana tichiti vakafa havana chavanoziva ende vapenyu vari kunzi vane chavanoziva ndechipi ichi chiri kunzi vapenyu vanoziva chiri kuzonzi vakafa havazivi bhosi takada kutarisa ega ndibva ndangokubatai muromo zvishoma Ngozi akautasa pandima iyi tinoona kuti pakunzi nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa saka the knowledge ine vapenyu ndeyekuti vachazofa kura kuti chinhu chichazoitika chi kumberi asi angu atofa haasisina nekuti haasisina datichi dati knowledge saka ino pakaita mubvunzo wekuti mangwana moudzwa imimi That's the knowledge yamuda kupiwa about current weather. Right. Kuti mangwana kuchanaya. Mune imwe munenge mune zvinhu zvinenge zvichigona kuzonaiwa. Munosiya here zvichizonaiwa kana kuti zvakutokupai that information yamava nayo yakukupai kugadzira.
Maita mubvunzo wakanaka. Kana inini ndikaudzwa kuti mangwana kuri kunaya I have to prepare. Zvandiri kuprepare ndichiziva kuti mangwana kuchanaya kureva kuti kana ndine zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirirwa let's say pane pane zvinhu zviri panze zvinofanira kuiswa munhu pasingafaniri kukundiwa ne and the knowledge yandinayo ndaura iti mangwana kuchanaya mangwana zvakuchanaya i have to do this i have to do that
so saka the living kana vachiziva kuti vachafa tika kuti pane mapreparations avanofanira kuita before vasati vasangana nedeath because vakadzinga vangoita cross that line kuziva ikoko hakusisivo and the preparation iyoyo hakusisivo
right zvatikuda kuti ndikubate zvinhu muromo sorry right kureva kuti iyi palife yatiinayo so neflesh zvichiri pamwe ndo time yatiinayo yepreparation for salvation, for salvation.
saka this is the time yatofanira kunge tichiprepare kana kuti tichigadzira maways atingararama nawo
anoita kuti mweya yedu isazofa isazofa
kureva kuti you have to choose between those two kingdoms
okay.
Okay. are you willing to Are you willing kuti iwewe so yako iende to, to, to the devil's kingdom? That's your choice. You have to, cho to choose to choose which kingdom I want to belong to. Right. kureva kuti iwewe kana uchida kuti so yako ive ne internal life unofanira kunge uchiipa to the right kingdom thats the kingdom of light kingdom of light okay hanzi kana mune zvamunoda kuti muwedzere ipapo aiwa pari kunzwisisika aiwa pari kunzwisisika kureva kuti zvatiri kuemphasiza kuvanhu ndezvekuti hauna another chance as long papronounzwa chinhu chinonzi death kwauri saka nawo yesalvation tine mukana kana nyama nemweya ichiripo pakuzvigadzirira and we must make a, eh, the right choice kuti your soul uri kuipa kukingdom ipi before death as long pangu wane death that knowledge yekuzogadzirira yacho hapasisina ende mukana wacho wokuita sei hapasisina serokoguva hakuna chii hakuna munamata so vanhu ngavagadzire right now nokuti vachazogadzirira mangwana koya Pane imwe inombotsanangurwa naJesu achitaura kuti anzi regai vakafa vavigane bcause vanondinetsa mde kwekuti munhu aitaurirwa kana tichitarisa panyama aioneka semunhu anga atori mupenyu bcause aitooneka kuti munhu anga atori mupenyu but ari kutobatanidzwa uno kunzi regai vakafa vavigani naiyewo ari kubatanidzwawo nevakatiita sei vakatofa hazvingave zvine imwe definition here yazvinenge zvichitsanangura kana kuti pane zvazvinenge zvichiburitsa vanhu vaya tiri kutsanangura iyi yekuti vakafamba na eh, mubvunzo wakanaka kufa sematsanangura tamboita pakutanga kuti kufa pane ma two different definitions kuti kana tichitaura zvekufa tiri kutaura nezvekufa kupi Pane yatingati first death yekuparadzana kwenyama nechi nemweya right kozouya second yatazoti isusu ifinal destruction yemasouls yemasouls right saka jesu paaiti iye regai vakafa vavigane kureva kuti that second second judgment kana kuti final judgment inodeterminwa during this life yatiri kurarama imene osaka uyo akanga atoonekwa kutoti since asina ruzivo pamusoro pezve maybe zvekingdom kana zvekusevhwa kwesowo yake saka akatongofanana neava vafa vari kuonekwa nhasi kusevafa nekuda kuti iye akatofo pathe second death yamuri kuedza kusanangura yesoyi yeso kureva kuti iyi final death about final judgment tinotoita iye zvino izvi mukwanzisa ipapapo final death yemasons inodetermine nemaactions edu atiri kutoita izvi iye zvino izvi kureva kuti maitiro kana kuti mabatiro atiri kuita there is a certain kingdom yatiri kuseva kureva kuti kana uchiseva uri under kingdom of darkness uri kutodemaya nayo so kuti your destination is you're going to face the consequences
aiwa tinotenda saka in other words togona kuona futi kuti munhu akanga atoshaya zivo anogona kuconsiderwa as dead
ichokwadi ichokwadi
because havanzi vapenyu vane chavari kuziva handiti mm. kuoyawo munhu anenge afa anenge asinawo chaari kuita se chaari kuziva saka izvi zvakutotibuditsira pachena kuti ukanga usina imwe knowledge even yesalvation iyoyoyo you may be considered dead dead Alright. Vana havafi sepamaziviro atinoita pa the first day. Do they still have any contribution to our lives? Pache zvavo ivo. Pache zvavo.
Ava vafa. Mm. Ipa muri kurifeya
to the first first one. Yeah, first day. Eh, ava vanhu vafa. Mm. Let's say inini ndikutaura panapa ndafa nansi. Kana inini ndafa inini handina any contribution andinokwanisa kuita kana ndiri inini pachangu kana kuti my soul haina any contribution yaingaita toda kuti pabatisise ipapa unless paita someone auya akatora my soul kana kuti to command my soul wozoishandisa or sezvakaitika pana first samuel 28 yeah pane nhau ya so na samuel paanoenda kumuuki then muuki panobva pabudiswa samuel akatoapia akatoapia zveshu akatotaura nawo ende akatotaura zvimwe zvinhu zvakatozoitika muuki ndiye akamutsa chi ndiye akazoenda kunomutsa kunomutsa so ya but yakanga asina effect kuva asina effect kuva iye samuel ari pache zvake tikaona kuti simba rakashandiswa apapa hatingaiti is the holy spirit eh. saka kureva kuti zvinhu zvazvisi kudivi ramwari izvi ndizvozvo nekuti dai tanzwa nezve the holy spirit kuti ndo yakashandiswa pakuzonomutsa chi munhu uyu eh. but apari kutoshandiswa muuki muuki mm.
ndiye akatomutsa zvototoratidza kuti zvinhu zviri kufambirana nesame kingdom ende zvotoratidza kuti mamwe masouls anenge aenda kuthat kingdom ndiye ari kuitwa access yekuramba achidzoswa achidzoswa ndavapenyu ndavapenyu
kureva kuti zvabva zvandivhurira eh, kamika kunzwisisa kwandina kekuti zviya zviya kana vanhu vachinzi vafa andika kana munhu afa vanonzi ah vazorora hakuna kuzorora hapana kuzorora that is kana is depends nekuti which kingdom will you save before the first date kana iwewe wanga uri muiti wezvakaipa kana kuti wanga uri munyangazi hapana kuzorora lese ini ndafa ini ndiri mutadzi ndiri mutadzi my soul never everest
osaka havasi vese so far watinenge chimbotaura even tinogona kunyora zvedu pamazvikwangwari zvavo zvemakuva kuvaitira matombo akanaka pekurest in peace ah, ah. but izvozvo hazvireve kuti vanhu ava vakatoresta vese havana kuresta vese as long onge usina kupa your soul to the right kingdom hapana kuzorora hapana kuzorora ipapa kwanzi ndiri kudaro nemhaka yei hapana kuzorora nekuti panogona kuuya vauki kana kuti panogona kuuya n'anga youya yotora eh. maiso yoisandisa ndosaka muchiona paya paya panoitwa zvemidzimu mudzimu ukanzi wato panosvika mudzimu mm. pahomwe yomudzimu mm. pavanosvika unouya uti tigwa tabva kunopisa moto zvazodai tipei doro tipei mvura anopedza kana 20 liters imvura kurova kuti kwabva kunopisa moto wakanga wakazorora here kwawanga uri so yako yakazorora here kurova kuti zviri clear kuti hapana kuzorora ende inga zvinotonakidza ndezvekuti totaona tumastatement tinototendera masocial media kuti ha mablack people tiri pamahwani izvozvi zviri kushanda wakafa futi wakudzoswa semudzimu eh. kuda kuti tikutoburitsa tega pachezvedu netumastatement eh. itoto kuti hapana rest ipapo even so samuel paakadzoswa akatotaura kuti anzi uri kundinetsereiwo kuda kuti aitodawo zvake kutozvizororera saka unoti mweya wako unomboitwa tempered around as long usiri kubandiko rakanaka hmm, ndizvozvo ndizvo hauzorore hauzorore hakuna kuzorora hakuna kuzorora saka iwewe ndiwe unosarudza kuzorora here kana kuti haudi kuti mweya wako uzorora tobatoda kuenda ipapo futi hmm. pane nzira yekuti unogona kudzoswa mudzimu handitika hmm. mudzimu unoyi chekuita nekuchengetedza nei pamabhilivhiri avanoita tisi kuti zvakanaka Koya chikwambo mweya futi unenge wadzoswa ichokwadi waakushandiswa futi saka zvikutongoratidza kuti hapana kuzorora bcause waakushandiswa futi kushava kushandira futi wapenyu ende ndo inenge yakuzodhimanda imwe yacho kuti hanzi tikuda mukadzi tikuda mukadzi tikuda chekuita sei tikuda ropa you see now kureva kuti hapana kuzorora hapana kuzorora uye nemashandisirwo ainenge ichiitwa kuratidza kuti hakuna kuzorora uyezve This song ino inotidimana kuti iri kupi kudevil's kingdom and since vasina chavanenge vachiziva they can be used in whatever way mm. havana chavanokwanisa kuramba kuti chandisina kuti ndiitiswe ichi chavakamhaniswa icho chokuita ndochavanoita sei ndochavanongoitiswa ichocho ndingada kuti mudzokorora futi vese pane pandinoda kuti ndisana iye kuti vakafa vana chavanoziveera oh, ndiverenge yese eh, iverenge afive aorit ah, tichadzokorodza zvekare tsamba yatamboverenga iri kuna muparidzi 9 pa 5 inoti iyo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina imireka zvanzi vakafa havana chavanoziva kunyange nemubayiro havachina zvino zvauri kunzi iva vakafa havana chavanoziva havana kana mubayiro mukadzika nayo inokuudzai kuti zvinobva zvaclarifya kuti ava vakafa ava ndinogona kunge kuudzwa kuti ah eh, apa ndakazotambudza amai thats why ndiri kufesa machallenges akati kureva kuti mai vangu vakatsamwa kureva kuti mai vangu ava vakatsamwa ibhebhe riri kuti pachena kuti ava vakafa ava vanoita vanoziva and havasina kana nemubayiro kana effect kwatiri isusu havana wo saka zvakureva kuti iyi metsi dzevapenyu vanoenda kunoita tempa tempa araundi nechi nemasoza then ochitanga kunetsa iwekunetsa ende vanongoshandiswa in that way nekuda kuti havasina any control kwavari havana chavari kuziva havakwanisi kuramba that's why ikwanisi kuramba kushandiswa inongopiwapo a word of command ndikuda kuti ite so ndikuda kuti ite so ende totora eso inenge yadonhera kunzvimbo yatiri kuti hadesi eh. yaenda kukingdom yewakaipa nekuti aya masouls anenge aenda kuparadise they are protected they are safe there yeah. they cannot be tempered with haangakwanise kudzoswa masouls akaita seiya hameno kana mune zvimwe zvamunoda kupamhidzira tipendere zvedu chirongwa roimba kuti vanhu vakwanisa munhombowo zviviri zvitatu ipapo saka ini chandiri kuda kuti ndipamhidzire ndechekuti vanhu vazhinji muthis universe yatiri kurarama especially nhau yedu isusu mablacks mararamiro atinoita tine that belief nemamedi ekuti tinonzi a ah, e, baba vako vakazofa vakatsamwa e, amai vako vakazofa vakadai waka, waka, mai vako kutenda botso nekuti wakazodai chinoitika paya paya ndechokudai inini vanhu vandiri kurarama navo vanonyatsokuziva life history yangu zvavari kuziva life history yangu vanoziva kuti 2002 ndakazorova mai mai pavakarwara handina kuzodai Mai pavakadai handina kuzodai ndisingadi zvakanaka. Munhu iyeye anokwanisa kutora advantage yemaconflicts andakaita nani nembereki wangu kana kuti nehama yangu vachiri vapenyu vachiri vapenyu kuti ini ndi onditambudza otora that soul yamai vangu oishandisa bcause already havakwanisi kuresisa nekuti ava vari kunzi havana chavanoziva havana kana anything chavanokwanisa kuresisa kumunhu ari kumumba word of command zvakanakanakanaka kureva kuti imimi munogona kushandiswa kushandisirwa kushakana kuti kushandiswa nowakaipa nekuda kwaizvozvo musingazivi vakafa havana chavanoziva ende havakwanise futi havana any effect kuvapenyu
kana pasina azoita tepa temper around hey. Eh, navo kana pasina any interference kureva kuti havakwanisi kuva kana kuti affecta nyini semunanhorora usingazivi kana mune zvekuwedzera ipapapo aiwa chiri mumusakasaka chinozvinzwira taiedza kutseketudza zvose kuti zvinge zvinobuda pachena kuti chinenge chitsanangurwa kunzi havana chavanoziva chingava chii ndofunga tada kuedza kuburitsa zvose zvaapachena yaasarudzo yemunhu asi ngatizivei kuti beto yatinayo its about souls thats why kana neso kana takuya semachristians tichiparidzira vanhu tinoti ipai upenyu hwenyu ende tichatei chitaura kuti ipai upenyu hwenyu kazhinji inenge iri nhau yeso bcoz kana satani ari kurwisawo nhau yekuti awinochi masouls saka choice inongosarira chii kwauri tinotenda pane chikamu chinotevera chesangana taakuda kutsanangura pamusoro peyatinoti mitupo nekuda kuti tinoona kuti pane kubatwa kwatiinako nekuda kwenyaya iyoyo tinotenda kwanasitogumira pano